Ati hin taane, waan saahiboomaa taateef ati hin taane, bini'mati rabbika, faaruu Rabbii keetiitti. Famaa anta bini'aamillaahi aleyka binnubuwwati, waan gartee Rabbiin ni'maa sitti ooleen, nabiyyummaadhaan gartee si kabajen ergaa kanaan, bikaahinin, ati qaalluu hin taane, walaa majinuunin jechuun ati maraatuu hin taane, lasta kaa'inan, ati qaalluu miti, ka gartee waan fagoo odeessitu. Waan waajii hin ta'in, ati maraataa miti, ka gartee dubbattu akka mushrikaatti. Ati akkummaan ati dubbattu bil-wahyi, waayii dubbatta malee, waa waa biraa hin dubbattu jedhaan. Am yaquuluuna ja'a Rabbiin gartee ammas immoo, am yaquuluuna, bal ayaquuluuna bar isaan ni jedhan ni jedh, bal ayaquuluuna, mushrikuuna mushrikni gartee ni jedhan, shaacirun jedh. Shaacireera jedhan, natarabbasu bihi isatti ni enna raybal manuun jedhan hawaadisa waggaadhaa jedhan haaraa waggaa waan isatti dhufu dhufee jennaan duunaan fanastariihu minhu isarraa aara galfanna jedhan du'ee jennaan namichi muhammad kun du'ee jennaani isarraa aara galfanna akkuma namni biraa du'aaru Inni du'e jennaan irraa aara galfanna jedhan. Namni ajaan nama baroo hinuma jibba, hin jaallatu. Akkuma agartee amma namni biraa du'aaru namichi kun nurraa du'e jennaan aara galfanna jedhan. Qul jedhi yaa nabi Muhammad jara Rabbiin hin bu'u. Qul jedhi yaa nabi Muhammad tarabbasuu eegaa jedhin. Qul lahum yaa Muhammad isaaniin jedhi tarabbasuu eegaa jedhin. eegaa jedhiin antadhiru intadhiruu lii bii al mawuta du'a natti eegaa jedhiin fa innii muntadhirun fa innii ma'akum anis immoo isinii waliini minal mutarabbisiina warra eegurraayyi halaakakum isin dhumuu akkuma isin halaaka du'a koo eegaattanu anis halaaka keessan eegaadha. Kun gartee ammas immoo isaanitti murteessu, isaan gartee ammas immoo isaan sodaachisu, wareega jabaa qixaaxa jabaadhaan isaan sodaachisu. Am ta'muruhum jedha Rabbiin gartee ammas immoo sila gartee isaan ammarte immoo ahlaamuhum bihaadaa jedha Rabbiin. Sila garte aqlii isaaniitu garte soba kanatti isaan ajajje moo yaa rabbi ummata gartee mushrikaa kana jedhe aqlii isaaniitu isaan ajajje moo bihaadal kalaamii kalaama garte amma diigaa ka ta'e fa innal kaahina wal mahfuudu wal mufarritu jedhe ka qaallutuyyi wal mufarritu Warra gartii ammas immoo diktator baa ta'an jarrii maal ta'uu keessatti i faxinummaa qabna jedhanii, collummaa qabna jedhanii maraatummaadhaan wa dhaahibul aqli fadlan an yakuuna lahu faxana isaan irraa gartee tirfii ta'e gartee ta'uun isaanii, silaa qaaduun gartee collummaa himatti har'a immoo jedhe aqilii isaaniitu isaan ajaje jedhe. Am ta'amuruhum sila gartee isaan ajaje aqiliin isaanii bihaadhal kadhibi wal buhtaan

ummata gartee dikkaa darban ta'anii, bal atagaw, isaan gartee dikkaa darban, i, maal ta'uu keessatti, daangaa darbuu keessatti, diduu keessatti, dikkaa darbanii jedhe, jal'ina keessatti, am yaquuluuna jedhe. Am yaquuluuna, isaan gartee bari ni jedhan jedhe, inna Muhammadan takawwala, am yaquuluuna takawwalahu jedhan, Nabi Muhammad of biraa gartee uume jedhan, of biraa Qur'aana kana uume jedhan, of biraa, ofii isaa irraa, Qur'aana kana, ikhtalaqal Qur'aana

hin dhugoomsanu jedhe jarri kun. Kanumaa waliin jalina kanaa waliin inni of biraa uume. Laysa al-amru kamaa za'amu. Amri akka jedhu dubbatanii miti. Ballaa yusaddiquuna bilquraani Nabi Muhammad of biraan nu hin uumne jarri gartee hin dhugoomsine quraana kana. Maaliif? Istikbaaran wa cinaadan. boonuudhaaf jecha diduudhaaf jecha summa alzamahum ta'aalaa alhujja Rabbiin isaan lazzamsiisee hujjaa ragaa falya'tuu kottaa mee jedhe Rabbiin bihadiisin mislihii jedhe ha dhufanu mee jedhu kun jedhe jarri akkana Muhammad kun Qur'aana biraa uume jedhanii ha dhufanu jedhe bihadiisin mislihii haasaa fakkaataa qur'aana kanaan ha dhufan kottaa jedhiin in kaanuu saadiqiina yoo ka dhugaa dubbatan ta'an fi qawlihim jecha isaanii keessatti muhammad of biraa uumee kana keessatti yoo gartee ka dhugaa dubbatan ta'ani jarri ha dhufanu akka nabi muhammad of biraa uumee kana jarri immoo heddu ta'aniyyuu uumanii ha fidanu muhammad nama tokko jarri immoo heddu ta'anii nazmiin isaa qur'aana fakkaate bayaanni isaa qur'aana fakkaate haala kanatti ha dhufanu am khuliquu ja rabbin hal khuliquu garte isaan sila garte hin uumamanii ja rabbiin min gayri shay'in min gayri abin walaa khaaliqin abbaa qabaachuudhaan maletti rabbiin garte isaanii jiraachuudhaan maletti ni uumamanii jedhe Ee, rabbiin isaan khallaqe jiraachuudhaan maletti ee hin uumamanii yaa rabbi am humul khaaliquuna am humul makhaaliquuna lianfusihim moo isaantu lubbuu isaanii uumaadha jedha rabbiin hamma jennuu malu hamma mormanu argamiinsa rabbii guddina rabbii kana hamma mormanu isaantu lubbuu isaanii uumaadha laa dandaa'uu hin danda'anii lubbuu isaaniis uumuu hin danda'an jedhaan am khalaqu samaawaati wal arda

Ibsee Rabbiin sababa gartee inkaarummaa isaan tokkichummaa Rabbii morman bal laa yuuqinuuna jaa Rabbiin bar gar isaan hin dhugoomsanu jedhe bal laa yusaddiquuna walaa yu'minuuna isaan gartee hin dhugoomsanu hin amanu gartee hin amananu gartee tokkichummaa Rabbiitti ba'asiis du'anii kaafamuu kanas immoo kanaaf mormani hal khuliquu min ghayri shay'in khalaqahum wawajaduu bilaa khaaliqin wawujiduu bilaa khaaliqitti argamanii wadhaalika mimmaa laa yajuuzu kun waan gartee hin danda'amne jedhe abbaa malee argamuun rabbi malee argamuun rabbii jiraachuun dirqama ilma namaati abbaan jiraachuun dirqama ilma namaati

Nabiyyummaa kana maalumaaf hinaafan? Isaan bira immoo jiraa jedhe. Hamma gartee nama barbaadanii kennanii nama barbaadan dhoowwatan. Dirbii Rabbii keetii takkaa roobni, takkaa rizqiin, Nabiyyummaan, am humul musayxiruuna, moo isaa sila gartee moosifamoodhaa jedhe. Humul ghaalibuuna alqaahiruuna hattaa yatasarrafuu hamma gara gaggalchan lilkhalqi uumaa kana keessatti akka fedhanitti laa hin jiru.

bakkee gartee ol koriinsaa yastamicuuna fiihi kaasee gara gartee gara samiitti baanii kalaama maleekaa dhagaan waajiidha fayaclamuuna annahum alaa haqqin ka beekan gartee haqqira jiraachuuf hum bihi mustamsikuuna kan isaan qabatoo ta'an maslaalee wal isla isaanii jiraa jedhe asii ol koranii gara samiitti hamma gartee dhagaanu kalaama maleekaadha waayii amma dhagaanu jira laa hin jiru jedhe

dhaqee yaa dhufu je namichi kun mustami'uhum dhagaan isaanii bisulxaaniin mubiin hujjaa mul'ataa ta'een jedhe akkuma nabi muhammad hujjaa mul'ataa ta'een dhufe mee yaa dhufu hin danda'anii kanas laa bala yaquuluuna nalahum sullaman mansuuban ila samaa jen maal jedhan nabi muhammad kanaaf jen

ee fudhatanii dhaga'anii haa dhufanuu jedha rabbiin isaan loluudha kun hin danda'anuudha kanas kanas kanaan dhufuu hin danda'anu kanas hojjechuu hin danda'anu hundinuu dhuunfaa rabbiiti falyaati mustami'uun in idda'aa dhaalika yoo kana muggutaa ta'e yoo kana dubbataa ta'e dhufu bisulxaaniin mubiin bihujjatiin waaqixatiin zaahira hujjaa mul'ataa ta'een ifaateen ha dhufu. Am lahul banaatu jaa Rabbiin. Bal ataquuluuna garte ammas immoo garte isaan garte ammas immoo bal ammas am lahul banaatu sila garte ammas Rabbiif garte ammas immoo durbatu garte taadha jedhanii jedhe.

Mee akkamitti immoo Rabbiif durba gootanii? jedhaan. Kunin loluudha. Jaratuyyii maleekaan intala Rabbii teennaan isaan lolaadha. Rabbiin Kunis hin danda'amaa ree? Hin danda'amu jedhe. Am tas'aluhum ajran yaa Rabbi? Sila yaa nabi Muhammad jara Rabbiin jara kana garte ammas immoo sila gartee isaan gaafattee jedhe. Hal tas'aluhum yaa Muhammad jedhe. Yaa Muhammad isaan gaafattee ujuraa wayraa alaa tabliigi risaalati. Risaalaa isaanitti geessisuu irratti wa ta'aliimi ahkaamid diini ahkama diinii kana immoo isaan barsiisuu irratti ujuraa wayi isaan gaafattee naa kennaaf haran kaa'ettee.

kan isaan gartee dantaa dhaban sakataluu irraa seenuu dhabuu irraa islimnaa keessatti isaan gaafatteetta isaan hin gaafanne jedha rabbiin ati isaan hin gaafanne isaanumatuyyi jallatan irraa baqatan jedhe am indahumul ghaybu moojaa rabbi gartee sila gartee isaan bira jiraa gartee wanni fagoo Wanni fagootti garte ammas immoo isaan beekan. Fahum yaktubuuna jedhe. Kan isaan garte ammas immoo barreeffatanii of biraa qaban beekumsa isaa. Am indahum cilmul ghaybi. Ilmiin fagoo sila garte isaan bira jira hattaa ya'alamuhu anna amma beekan. Anna maa yukhbiruhum bihi rasuul. Wani garte nabi Muhammad isaanitti odeessu min umuuril aakhiraa amrii aakhiraa irraa, hashrii irraa, kaafamuu irraa,

A'lamuu, anna Muhammadan yamuutu qablahum, sila isaan hin beekanii, nabi Muhammad dura isaanii du'u, hattaa yahkumuu bidhaalika, hamma kana murteessan, shaa'irun natarabbasu bihii raybal manuun jedhan, inni gartee shaa'ireeraa isatti eenna, shakkii gartee du'aa, bara kana du'uun oolu isatti eenna jedhan. Kanas ilmii qabaniiree, ka barreeffatanii of biraa qabanu, ka gartee du'u nabi Muhammad dura isaanii du'u beekanu. manas hin qabanu jedhe am yuriiduuna kayda ayuriidu ayuriidu haa'ulaa ilmujrimuuna garte ummanni mujrimaa kun garte ni fedhani garte hin fedhani jedhe an yata'amaruu alayka yaa muhammad jedhe yaa muhammad jarri kun sirratti walii galanii du'a kan kee gartee ammas immoo mala isaaniitiin gartee ati duu gartee sirratti barbaadanii ormi mujrimaa kun jedhaan makran

malli isaan baasan isaan irratti deebii aaraas hin qaqqabu. Falladiina jahaduu isaan ammormoo ta'an Muhammadiin isaan ammormoo ta'an mujrimni sun bikaydii mala isaaniitiin isaan ammormoo ta'anii fokkinni mala isaanii balaan mala isaanii isaanuma irratti deebi'aadha jedha Rabbiin. Isin qaqqabu isaanuma irratti deebi'aadha. Itti qaqqabuu hin danda'u jedha Rabbi. Walaa yahiiqu walaa yahiiqu makru sayyi'u illaa bi ahli jedhe hin marsu jedhe. Balaan gartee mala ajaadha aalii isaa malee hin marsu. Namichuma qofa marsa jedhe. Waqad qatalahumullahu fi yawmi badrin wa azallahum fi gayri mawxini Rabbiin jara kana jedhe hin fixe guyyaa badrii isaan xiqqeesse bakka heddutti bakka tokko kan hin ta'ini Rabbiin malli isaanii isaan nabi Muhammadii malani isaanuma irratti deebi'e jaa Rabbiin am lahum ilaahun gayrullaahi sila gartee isaanii jiraa jaa rabbi gartee ilaahin biraadhaa gartee rabbi mala isaanii jiraa jedhe ilaahin biraa sila gartee Rabbiin male gartee ilaahin biraa isaanii jira kan isaan gara isaatti maxxanan jiraame hin jiru subhaanahu subhaanallahi ammaa yushrikuuna jedha subhaanallah rabbiin qulqullaa'eedha ammaa yushrikuuna waan isaanitti qindeessanurraa rabbiin qulqullaa'ee jedha

Haala gartee kufaa ta'een jedhe. Sahaabun markuum, kun duumessa wal irratti taate. Walma'naa, annahum in yaraw kisfan min assamaa'i saaqitan alayhim, yoo argan citaa samii irraa gartee ammas immoo isaan irratti gadi kufee li'adaabihim, isaan qixaaxuudhaaf kanaan hin dhorgaman, an kufrihim, kufrii isaanii irraa, bal

Duumessa wal irratti tattaate kuni jedhan. Duumessa wal irratti tattaate yookiin law addabnaahum jedha Rabbiin. Utuu isaan qixaannee bisuquuxi qad'in min assamaa'i. Samii irraa gattee citaa ta'u gadi buusuudhaan nazalat alayhim jedhe. Isaan kanaan hin dhorkaman, hin deebi'anu, walaqaaluu ni jedhan gattee fi haadan naazili isa bu'e kana keessatti diduuf jecha, qishnaadhaaf jecha, Yaquuluu ni jedhan, Sahaabun markuum jedhan, duumessa wal irratti wal irratti ta'aa ta'e malee kanaa miti. Aw tusqita as-samaa'a kamaa za'amta alaynaa kisafan, yaa Nabi Muhammad mee nurratti buusi garti ammas immoo samii irraa garti akkuma mukkuttu citaa tokko mee nurratti buusi jedhanii akkasitti dhaaddatan. Fadharhum yaa Rabbi yaa Nabi Muhammad isaan dhiisi jedhe hattaa yulaaquu yaa Rabbiin. Hamma isaan garte ammas immoo qammasanutti. Hamma isaan gartee qammasanutti adawaa manuu isaan dhiisi jedhe. Yawmahum alladhii fiihi yus'aquuna. Guyyaa keessa gartee gaggabanii kufan sanii guyyaa halaaka isaaniiti ta'a. Utrukum yaa Muhammad, dhiisi yaa Nabi Muhammad, yatamaadawna, adawaa manuu isaan haa turanu.

Azaaba gartee tu isaanii jira jedhe. Azaaban, qixaanni isaanii taate, fi dunyaa duniyaatti, duuna azaabi yawmil qiyaama, azaabni guyyaa qiyaamaa tu hafuu azaaba biraa qaban. Mimaanni, utuu azaabni guyyaa qiyaamaa hin dhufin ajjeeffamuu dha isaan Badriitti jedhe. Ammoo musiibaa adda addaatiin, beelaan, dhukkubaan, balaadhaan, tuqamuu dha. Ilmoon jalaa deemuu, duniyaan harkaa dhumuu, Isa kana jedhe, Waggaa torba, beela waggaa torbaa Rabbiin irra kaayee isaan azabuu jedhe. Azaaban qixaaxatu isaanii ta'a lagattee duuna zaalika jedhe. Azaaba aakhiraatii asitti azaaba gartee ammas immoo jara duniyaatti amma sanu kana jedhaan. Walaakinna aktharahum hajennu mana jaa Rabbi irra hedduun isaanii laa ya'lamuuna hin beeku anna al-azaaba naazilun bihim qixaanni kun isaanitti bu'aa ta'u hin beeku. Wasbir obsi yaa nabi Muhammad lihukmi Rabbika. Murtee Rabbii kan keetiitti obsi, isbir, obsi yaa Nabi Muhammad alaa qadaa'i Rabbika, murtee Rabbii kan keetii irratti obsi, ilaa maa, ilaa an yaqa'u, yaqa'a lahumul azaabu, hamma gartee azaabni gartee isaanitti qubatu, alladhii, wa'adnaahum bihi jedhe Rabbiin, adaan, azaabni nuti isaanii beellama goone san, hamma isaanitti qubatutti.

Faaruu Rabbii kan keetiitti saahibumaa tahi hiina taquum jedhe. Yeroo dhaabbattu jedhe. Hiina taquum min maqaa min manaamika yookiin yeroo kaatu rafiiti kan keerraa yookiin yeroo majliisa kan keerraa kaatu bi'an taquula subhaanallaahi wa bihamdihi jechuudhaan yookiin immoo salli salaati hiina taquumu min manaamika

Yeroo gartee hurjiin deemte hurjiin fagaatte ifti gartee guyyaa dhufu san halkan egaa aakhira halkaniiti aakhira halkanii salaati waqta idbaarihaa min aakhiri leyli wagga gartee hurjiin garagaltu san fagaattu san maaltu dhufa ifa gartee aduutu dhufa wagga sana keessa salaati aakhira halkanii rabbii kan keeti ibaadaa godhi jedha